Yaye, ng'ama dichuo nyaka bed gi ludhe moro minyalo kata mana toyogo. Eh, bwana Ovlet, Ovlet ngima bosebedo mamit mera. Ngima bosebedo mamit. Magi pesa ma- yani Ah, kurutu. Apenji.
Chalo nade?
Iloso ga kendi, iura,
Aura nade? inus, tiloso. Ano nyulo.
Ah, ino nyundo. Nyundo mane?
Okay, bana anan dafna ema biro omo. Chedaga mani choko nyora dwaro. Cheda manyoro mane dong in mani ng'isa na dhi adhiya bwana onge gima wayudo kacha. Dong atang'o ni list mar proforma no bwana mokwongo akia ni ng'ama nondiko proforma cha nondike nade bwana ng'ama iwang'ni nondiko ni proforma no Hapana, en en gi wachne moro bwana. To mi- miya pes jamandas. Jamandas mane? Nondiko piero adek. To ere Ten mana go man man man na nyego jus kola mwaru wo mi wacho ni- mi mi wacho ni wanego go riyo maber. Aya mbao modong dong ak- ak- ang'ade registration. Kambi ni nyaka wa register. Yeah, Ibiro makwa ane- chieng' ane- moro gi jo gi jo an- health. an- ane mi enjoy.
Jo health mako ng'ama utho gi pro forma. Niandikie proforma, niandikie To kwani proforma. inipa ni inipa ni bo wuotho gi proforma ne en ohala mayot. Bwana, we keta gigi mag magendo. Ang'e An maber. ano kan ano kan ng'at miparo no. Ang'eyo, ang'eyo gima ni.
Iwinjo? Awinjo maber ni photocopy proforma. Iwuotho gi gi, gi, gi copy ni to copy monego bed ni iwuotho go iwe. Onyundo, mago to koro tabia Ah, mane. man to kosa landre to rach ya. Eh, te Ah. duondi mos. Eh? Ya, eh, kwani mane ka mane duol migo go wala. Mani ng'eni dafno nadwa tiyo go nikech masa na an bing'eno jam koda. Koro ng'eni Iwacho ang'o? Ma-
Apenji. Mudheni ni ujam kodi. To nyocha ng'eyo. Ofium kanyo manoma. Iriambo.
Bana ne oketa ni To kanyo cha joka dwaro odhi ni kwe- ni ni, ni gigine to no, eh, no buk mager modheri no temo eri samoro. To kare bo nyalo jam kodi. ojam koda ka, ka, ka jam mar mkati weri gi jam mar mtokni. Eh? Wan, apenji ne jam. Ah, ah, wiya mamoko matin. Niko kwa jame na kama, nimekwama kwa jame na kama. Whoa, Ase ngisi nitie studio igo picha moro. Weri tik oke nyal. picha manade an nitie bwana nitie by the way antina moro dwara nini oyudna tich Mara. gi nyiri moko
wa, wa nini Ma pod pacha tin ma tango mane yuago nyoro kano yudi ni tich. bwana Jomage nyuru nyuru Kama mane? mo- kama nyinyiri kan ne- Oh, kama eti saluni. isuke nyiri onyulo apenji Imiya nyiero imiya nyiero ka mama moro suke iye kanyo joga go mera ni en konena kakalo to ni nyaka gone mbaka. Ohero ga chamo wiya. Koro nyoro gima naywago be naparo story more ma aparo to gimore modonjo na malit kanyo ero. Aparo kaka ne nini gima naywago chieng' mane onyuolwa e osiptal. E ne waywak. E bwana waywak gi mon ka omera ma. Ma jomoko koro odhi odonjo nonyulo. Aole midonjone to rach.
Koro an be dwa hola gi mbaka no. Do. Hey, mana ng'o mobwoga te. Ine mi go dhoot. O atoye gi ludha.
Ludhi no aseng'isi ni ket maber. Akete maber.
Mama moro be nokwera kamano. Eh, but but sana chando ji bwana. Mm. Nyaka nyoche to mani ng'e ni pok pok nini obiro. Nitie osiepna moro nong'isa ni kona gik moko koa South Sudan. Injinia moko. Injinia chadi. Ariyo.
Okona nonyulo. kachama chama msara ne pia tauru ni pesa yao police station OCS number one Ruto kata macha alo sat Bwana hii. Dokate Emi.
Bwana Magibe jo manyalo Kise- dieti. Kise yudo ga bath wi. Kise yudo ga bath wi to pachi thin ma. Mago indi yaw police station. To donge in mani wacho na manyi tich moro mwanyalo biashara moro mwanyalo timo maber madhi miyowa pesa. Gokinyi wayaw police station bwana wanyalo mako ji. Bana an sani Hey. ineno onyulo. Tich manyalo golowa oko sani nikech ing'i iwacho ni ng'i tich ma ji onge mang'eny. Ayo.
Tij budho.
Kudha kudha kamoro to jioni. Ben misara michulo Oh, piny. wabudho gi jomoko.
Eh, donge ibudho kata welo. Iriambo.
Mm. Winje ng'ama wacho wach wach welo manyocha adho adho chiemb welo mo. Makano kwelo, makane chokruok jo kanisa. Eh, emomiyo ni ni ni toko kapok jolemo ochiemo. Mamo ema, mamo ema kwani. Ineno nani? Modheri na modheri na to keta gi njaro moko ma kata ka i top di nya. Ni bwana ni welo. Wala winjo ni nyaka nyaka luoko welo kapok ichiemo. dhi, nyaka welo dhi.
E kwa chiemo.
Iriambo.
To, u- Osetedi gokinyi welo Ai koko biro bwana, saa apar. ai kucha. bwana, mano usando ru Kendo bwana. koneno kiwuotho ka gima idenyo, ting igoyi ogoyi gi wang'. Eh, nomera. Ah, bong'i ang'iya niya. Mm.
Ka wang'i rada go inti design mong'igo.
Eh. Eh, an madhi na kadwa mi information moto luongi no osiepa. Osiepa. koro kata mani neno ka wuotho ni nokayien Iriambo. mana ne yie Mana wera manyuti bwana ne nigi achiel kata bwana mna wuoro bwana. koro kaamua nimeamua nikasema wacha tu nito nitoke tu before watoke Eh mitoke.
ni ah, nini koro dhao nana wuok Mbele welo bende rach ni ninyi nok adhi amoso welo amoso welo gweno mane
Mijinga na kio. eluonga ni mi Donj nao, donj nao to mondo mondo. Edang'o. Ateda ang'o nade? Gine more modong' ka donji. Oli ang'o
ang'o manitie